Aníkena nde resarái ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Upeva'erã, che Mercedes Varge aíta penendive ko árape ikatu hag̃uáicha ñamombarete ñande kuaapy. Upeva'erã, ko árape ñahesa'ỹijóta ñe'ẽpoty. Mbo'epyrã jaikuaátava Ipype ha'e hína ñamoñe'ẽta ha jaikuaáta ñe'ẽndy avei upekuévo mba'éichapa pe moñe'ẽrã retepy. Opa vove ñane rembiapo ojehupyty va'erã omomba'eguasu omombe'úvo oikumbyháicha omoñe'ẽva. Omombe'u jey oikumbyháicha omoñe'ẽva. Ohechakuaa ñe'ẽpoty Retepy. Ñane irũ, oĩva katuete ñane ndive, he'i, Rolfi omombe'u moõpa oĩ hína Rolfi. Oike kuri aranduka rendápe ha oiporavo umi jehaipyre araka'eve ohecha'ỹva ha oñepyrũ ohesa'ỹijo. Péicha Rolfi ojuhu peteĩ moñe'ẽrã. Jahechamíta mba'éichapa héra ha hetepy. Taheño ijevy ñane mba'e. Tovena Tupã tachepytyvõ, ha'emi hag̃ua che py'arasy. Ymaite guivéma añandu, heta ára nachemongevéi. ipohýigui ndaikatúi amoñemi. Ymave guaréicha jaikomi jevy ñane ñe'ẽtépe ñañomongeta. Mba'éreiko la ñamboyke umi ñande ypykue pypore. Néina lo mitã, ñañomoirũmba, taheñói jevy ñane mba'e. Jahayhuve ñane retã, ha'eichaite. Téva ndahetái. Tetã ambue maymávagui iporãve. Yvytu pópe jaheja ñane ñe'ẽ. Tomyasãi, tomosarambi, tojekuaa oparupiete. Oĩ ko'ápe umi ohaiva'ekue ha Kóva hína peteĩ purahéi, upévare oĩ avei omoĩ va'ekue chupe pe mba'e purory. Ñamoñe'ẽ jeývo, ikatu hag̃uáicha ñambohovái porã ko'ãva porandu, Emoñe'ẽ porã porãkena, he'e katu hag̃uáicha nde ere, Mba'éichapa héra ko ñe'ẽpoty? Emoñe'ẽta ha upéi rehaíta. Jahechami. Mba'érepa oiméne péicha ombohéra ra'e? Ndépa nemandu'a mba'éichapa héra. Taheñói jevy ñane mba'e. Ndépa ere mba'érepa pe kuñakarai ohaiva'ekue péicha ombohéra. Taheñói jevy ñane mba'e. Mba'e he'ise taheñói. Tosẽ jey. Péva hína pe omano va'ekue pe ág̃a katu osẽ jeýta. Umi ñane mba'ete ñande paraguajoháicha. Péva he'ise hína. Ha ipahápe he'i mba'e ikatu jajapo ñane retãre. Ára ha ára. Ikatu ñande ñañembosako'i, ñañemombarete ha jajapo heta mba'e ñande ñane retãre. Ñande, che ikatu amba'apo, ág̃a katu peẽ temimbo'éicha pehóva'erã hína pe mbo'ehaópe. Upéva nde rejapóramo, reñembokatupyrỹramo Upe rire, ejapótama iporãva hína ñane retãre, ha upéicha peteĩteĩ oĩ heta mba'e ikatúva jajapo ñane retãre. Ikatu hag̃uáicha jajapo ko tembiapo jaikuaavéta ñe'ẽndy. Ñamyesakãta ko'ã ñe'ẽ, ko'ág̃a ikatúma nde reporandu nde mbo'ehárape, Nde rogayguápe, ỹrõ katu ñe'ẽ ryrúpe, mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ. Ymave guaréicha he'i, yma. Mba'éicha ojeiko yma. Oĩ umi oñemonde porã porãva, yma iñambue hína ko'ág̃a guágui. Ha upépe pe ñamoñe'ẽ vaekuépe he'i, ymave guaréicha jaikove jevy he'i. Umi mba'e ojejapo va'ekue yma, oiméne nde jarýi térã ne taita, nde rayguaygua katuete omombe'úta ndéve mba'éichapa yma ojeiko va'ekue. Ñamboyke he'i umíva jaheja rei va'erã umi mba'e naiporãiva, umíva ñamboyke va'erã jaheja va'erã umi mba'e. Avei jahecha umi. yma oĩ va'ekue ikatu upéva, ág̃a katu umi ñande ypykue ko'ag̃aite peve oĩ avei ko'ápe. Umíva hína umi oĩ va'ekue ko ñane retãme ymaite guivéma hikuái. Ko'ág̃a peve ñande jahecha hína umi tapicha oĩva ñane retãme, heta'i hikuái. Ambue ñe'ẽ jaikuaátava hína he'i py'a rasy. Pe py'a rasy ikatu he'ise heta mba'e. Py'a rasy hína che hasy ramo chéve che py'a. Ág̃a katu hasy ramo chéve che korasõ avei ha ikatu ha'e che py'a rasy. Ha nde remoñe'ẽvo pe ñe'ẽpoty, reikuaáta hína mba'épa pe py'arasy ha'e oñandúva. Ikorasõ rasy upévare ha'e he'i upéicha pe kuñakarai ohaiva'ekue. Avei, nachemongevéi he'i, pe mba'e vai oikóva jepi ko'ápe, ha umi ñamboyke vaekue ivaíva. Umíva jaheja ramo upéicha, jake jeýta. Ág̃a katu pe oñemombe'úva upépe nde reikuaáta mba'érepa He'i hína nachemongevéi. Avei oĩ hína ñe'ẽ amoñemi he'i. Amoñemípe ohejáva ha'e imba'énte g̃uarã. Ha amoñemi avei he'ise hína ñande ñakañýramo. Ha'éta ndéve peteĩ mba'e. Emoñe'ẽ jey ikatu hag̃uáicha eikuaa porã ha ejapo porã ne rembiapo ápe omombe'u ambue ñe'ẽ, ha'eichaite he'i. Mba'e hína pe ha'eichaite, oikose jey ambuéicha, ha'eichaite pe ojojoguáva voi, upéva hína pe ha'eichaite oje'éva. Avei He'i, Tomyasãi, upéva hína tojekuaa opárupi. Upévare oñemombe'u upe mba'e, Tomyasãi, tomosarambi, he'i voi. Ha ambue ñe'ẽ, Tojekuaa. Upéva, Tomyasãi, tomosarambi, tojekuaa. Omyasãi ramo, omosarambívo, ojekuaáta. katuete umi mba'e. Jahecha jeývo taheñói jevy ñane mba'e, jaikuaáta pe hetepy. Ápe ohechauka ñandéve mba'éichapa oñemboheko. Ha mba'éicha, upéva hína pépe peguerekóma mba'e hína upéva ñe'ẽ rysýi. Ha iguýpe Jaguereko ñe'ẽ aty rysýi. Upéva hína ñambojehe'áramo ñe'ẽ rysýi katuete oĩ va'erã ñe'ẽ aty rysýi. Péicha oñemboheko Ko moñe'ẽrã ñamba'apóta ko'ág̃a, ha upekuévo jahecháta. Jahechakuaa ha jahayvy ñe'ẽ rysýi ohechaukáva potapy he'i. Nde rehekáta mba'épa he'ise pe potapy ha upépe rejapóta upe rire ko tembiapo. Jahechakuaáta ha jahayvýta. Ha'emi hag̃ua che py'arasy. Pévapa hína potapy Tove natupáta che pytyvõ potapy pota he'i pe ohupytyséva hína upéva. Ymaite guivéma añandu. Mba'épa pe ohechaukáva potapy. Tove natupã ta che pytyvõ. Mba'e ha'e oipota? Oipota Tupã oipytyvõ chupe ikatu hag̃uáicha ohupyty upe mba'e. Ambue he'i tekotevẽ mávapa hína pe ohechaukáva tekotevẽ. Mba'éreiko la ñamboyke umi ñande ypykue pypore, ymaveguaréicha Jaikomi jevy. Mávapa hína. Upeva'erã ha reikuaa hag̃ua mba, mávapa ohechuka tekotevẽ. Nde reikuaa va'erã mba'épa he'ise ko'ã mba'e. Eporandúke ha eipurúke ñe'ẽ ryru. Jahechami mávapa pehoichaukáva tekotevẽ. Ymaveguaréicha jaikomi jevy. Ha'e Ohechaga'u pe yma guare, upévare ha'e oikotevẽ jaiko jey ymaveguaréicha. Ambue he'i tembipota pe ohupytyséva hína. Upevarã ohechauka ñandéve yvytupópe jaheja ñane ñe'ẽ. Tomyasãi tomosarambi. Tojekuaa oparupiete. Mba'e hína ha'e pe oipotáva. Jahechami? Tojekuaa oparupiete pe ñane retã mba'éichapa upévara. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo, jahecha jey mba'eichaitépa ikatu ñaikumby moñe'ẽra jahecháva térã ñamoñe'ẽva. Jaikuaávo Hetepy, oĩ vaerã ñe'ẽ rysýi ha avei ñe'ẽ aty rysýi. Ymaveguaréicha jaikomi jevy ojehai peteĩvapente, upévare ñe'ẽ rysýi. Ha. Upéva ñambyaty ramo oiko chugui hína ñe'ẽ aty rysýi. Jahecháta ko ñe'ẽ aty rysýipe mba'épa hína pe tembipota, jahekáta peteĩ ñe'ẽ rysýi ohechaukáva tembipota ha upéva hína ñane ñe'ẽtépe ñañemongeta. Péicha ñane irũ oĩva hína aranduka rendápe he'i, Rolfi ovy'aite oikuaa haguére heta mba'e ha oñemoaranduve oñe'ẽ porã hag̃ua ñane ñe'ẽ